na adaworo ma me a mede dwumadie yi ɛbɛsom no mɛkɔ so asom wɔ sane sɛ mebotaeɛ no no meden ɛde ma me ɛsiedu a ade pa nyankopɔn adaworo ma ɛnɛ so mpanimfoɔ ha ɛsane sɛ wɔn nso wɔde wɔn ho ama sɛ kakra a wɔnim anaa nimdeɛ ɔwɔ no bɛboa ama awareɛ ase adwo no ɛno nti no ɛyɛ ɔpanyin kɛseɛ councillor kwame wan ɛwɔ ha sei saa na mrs gifty ampoma daako gifty empowerment ɔno nso bɔ dwɛn na ɛnɛ ɛdeɛ na ɛda aware so bama no so sɛ wahwɛ me kiki no so ate aseɛ asew asew asew asɛdeɛ yɛwɔ asew korafoɔ wɔ hɔ yɛwɔ asew bɛgu egu ɛne yɛwɔ asekɔnɔfoɔ Ɛte sɛ me ankasa m'ase, ase papa bi, asew akuo akwansom a wɔnteeteew, wɔnhaw, wɔse mmom ne ba no deɛ. So wate aseɛ? Monka mo adwene mmom na mommɔ bra no nhyɛ Nyame animuonyam. Asew a wohwɛ me, mepakyɛ wo, wo deɛ no sɛn na ɛteɛ? Wo nti awareɛ no agu anaasɛ wo nti manso atɔ fie hɔ? Ɛno ho nkɔmmɔ na ɛnnɛ yɛrebɛbɔ. Enti mema mpanimfoɔ akwaaba na yɛde dwumadie no ahyehyɛ so. nsew mo asɛdeɛ wɔ awareɛ no ase abadwafoɔ mo adaworo ma mo akɔ aba
aso kɔnɔfoɔ
wabue ne yie momomomo sɛ wonim sɛ meyɛ asew ɛnɛ deɛ yɛhwɛ yɛ nsew mo asɛdeɛ me a meteɛ metumi mɛtumi ayɛ asew ama mase baa ne mase bɛma saa na masew baa ne mase bɛma nso yɛ me nso mase menim sɛ saa na obiara deɛ nso ɛteɛ adaworo ma meserɛ Bu w'ani akɔnhoma kakraa bi wɔ video yi na yɛnkeka nnoɔma nsi ani. Nti yɛnhwɛ kakra. Ɛndɛ deɛ na mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, asew ho asɛdeɛ ne dɛn wɔ w'adwenem?
Obi ba wɔ me ba a, ɔsɛ ɛɛ ɔbɛyɛ ne ho ade na no mede no ma no. Na mede no ma no a, Nna m'egya maa me na ɔnye no akɛtsena.
Ok, ntsi sɛ ɔmo kɔ tsena wie a, awareɛ no mu no, ɛdɛn na ɛsɛ sɛ asew no wɔyɛ wɔ awareɛ no mu? Sɛ ɔbaa ne barima no, ɛdɛn ne n'asɛdeɛ? Mmoa bɛn na ɛsɛ sɛ ɔmfa mboa wɔn mmienu na awareɛ no nsi pi?
Ɔsɛ dɛ mesɛ Nyame. na ɔdze nsa kat ɔdze kata no do na awa no oegyina mber a bɔn obesi hɔn ntamu no na Onyame oekitsa awa no mu, na bi a nna Onyame ɔama no. Ɛba anaa ne nam mutumi nhwehwɛ.
Agya, na wei deɛ sɛ me sa serɛ bisa a, asew, ɛsɛ sɛ wɔnya ntɔkwaw a wɔawe mu ana? Dabi, na wakyɛ wo ho abien no, wɔsɛ wo anya asomdwie wɔ fie, na ɛko no ɔkɔ adwuma ba Ɔde ɛko nso kɔ adwuma ma wɔn nso wɔnya sika a Nyame boa wɔn nya sika a wɔnya wɔmfa mbom na wɔmfa nyɛ ade papa.
Na asew ɛsɛ sɛ wɔnkɔ srasra ɔbaa ne bɛrima no wɔ fie dodoɔ mmiɛ he na ɛsɛ sɛ ɔdi wɔn wɔ sɛ ebi ɔkɔ sɛ ɔkɔsra wɔn a mprɛ mprɛ do anaa dodoɔ mmiɛ he na ɛsɛ So ɔkɔsrɛ wo? Ɔkɔ nso a, ɛsɛ sɛ ɔkyɛ kyɛ wo hɔ anaa sɛ ɔtena fie hɔ na ɔkyɛ anaa sɛ? Dabi, ɛkɛsrɛ ɛkɛsrɛ asonom a, ɔsɛ ɛbɔ wɔn nkae ansa na wɔaboaboa wɔn ho, na ansa na wɔamɔ tum na ɛda kɛsrɛ wɔn. Ɛkɛsrɛ wɔn a, ɔnsɛ dɛ ɛbɛtra hɔ. bia enhia dapɛn ka sɛ ɔnwia n'asrɛ kwan na abɛ asen w'akyiri aba na na ɛka kyerɛ ho a ɔno akyɛ na ɛka yɛ adze a ɔmfata kyerɛ w'aso sɛ ɔsɛ dɛ aso ɔnya bia nya ahotɔ na na ɛka sɛ ɔno a ɔsɛ w'akyiri ba ebi nso wɔ mu a ɛkɔ a na ɔkɔ a bia a ɔwɔ asobo no ɔnyi ɔba dwene biribi a ɔyɛ bata ho a de bia akasa kɛse ɔbɛsi aware mu ɛkasa hɔ na asɛ ɛsɛ wakyi na asomdwie bɛba awareɛ no ase no dodoɔ no afiri nsew nom aso bi tumi kɔsra ne ba awareɛ kɔdi afe ɛwɔ hɔ mepaakyɛw wei ɛde asomdwoe bɛba fie hɔ. Enti mekɔ mpanyimfo hɔ na wɔn nso wɔde wɔn adwenkyerɛ aba. Ne nyinaa no, bebrebe ne huahua nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awareɛ bɛfa ne ntoma pa de afira nti na yɛahyɛ dwumadie. Ɛnɛ deɛ maame asi aduru adepa nso ho asɛm na yɛka nti wofrɛ me asew piriman koraa ɛnha me. Wofrɛ me asew one koraa ɛnha me. So ate ase adepa nso bɛgye atom. Eh, kansa kwamwan asew. Ɛnyɛ dɛ wowɔ nsew nom, w'ankasa nso wowɔ asew. Enti asew titiriw, asew asɛdeɛ paa, yɛn nsew nom, yɛ kununom maamenom anaa yɛ kununom awofoɔ, yɛn nsew nom, wɔn asɛdeɛ wɔ awadeɛ no ase ne sɛi. pakyɛ yɛ nkɔ. Hmm.
asɛm wei deɛ ɛdi kan mm. eh, na ɛdi kan mede aseda bɛma metwe di ampɔn
sɛ ɛnɛ da yi wasan de saa da yi asan akyɛ yɛn ebi mu sɔre dae a wɔantumi ansɔre mm. ebi mu nso sɔre wɔn kɔe a wɔntumi amba mm. basɛ ɛnɛ sɛ ɔma ma ɛsɛ ɔasa ma ɛsɛ akonya yi a mm. sɛ yɛn bɛka n'asɛ ɛnɛ kyɛ sɛ ɔta yɛ akyi sɛ yɛn bɛka n'asɛ na ɛtɔ so mmienu mekyia mahwɛfo ɛne metiefo no nyinaa na asɛm a wobisa no asɛm no in fact ɛmu yɛ duru ɛyɛ asɛm kɛseɛ papapapapapa ɛyɛ asɛm kɛseɛ na ɛdi kan paa no asew no mu no mmarima mmarima ɛwɔ ɛɛ. Ɛfa kɛseɛ. Ɛwɔ fa kɛseɛ paa ɛwɔ awareɛ asetena mu. Deɛ nti a meka ne sɛ mmarima no ɔba no kɔkyi saa na ɔte ne maame hɔ na awaregyae koraa po ba a na ɔte ne maame nkyɛn yɛkɔyɛ ne ho adeɛ a ɛsɛ yɛkɔyɛ ma ne papa ɛsɛ ebusua sɛ ne papa wɔ he nti ne papa ne ne busuafoɔ bɛtena ase na wɔn agye awareɛ no na. Wɔgye saa awareɛ no a, deɛ ɛhia titiriw ɛhia titiriw ne sɛ ɛwɔ sɛ anka wɔhwɛ na anka awareɛ no ɛsi pim awareɛ no ɛtumi kɔ yie because wɔn din na ɛda akwadaa no so. sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima ɔyɛ ɔbaa anasɛ bɛrima o ne din a ebusua din a ɛbɔ ne sɛ yɛfrɛ me ɛɛ ɛɛ ɛɛ mr ɛɛ akwada mhm. ne sɛ medin da me ma no nyinaa so me nananom nyinaa so me maa so ya nti saa din no mhm. ɛna wɔ sɛ mmarima yɛpere sɛ saa din no yɛma yɛnsɛe saa din no mhm. kɔ saa din no na yɛbɔ sɛ sɛ ei ase masi ne fie na wokɔ deɛ a din na yɛde kɔ mm, nkɔgyagya ho nti sɛ wopɛ a wopɛ a ɛneɛ saa saa din no ɛwɔ sɛ ɔbɔ saa din no ho ban ɔho ɔwɔ sɛ ɔbɔ saa de no ho ban because yɛmbisa sɛ eh, kwesi anase yɛsɛ hwan bani hwan fie mu na ofi ɛwɔ sɛ yɛbɔ din bi na saa din no ɛyɛ din a yɛn nananom eh, ɛbɔ ho ban ara nsa na yɛbɛto yɛ nti yɛbɛto yɛ no na ɛde ayɛ sɛ kyaskele na yɛ sɛ no nti wo bɛrima no a wogye awareɛ no asodeɛ da wo so sɛ saa din no a ɛda akwadaa no so ɔsɛ ɔbɔ saa din no ho ban number one Na kwan bɛn na ɛfa so ɛbɔ ho ban? Nea ɛka sɛ ɛbɔ ho ban ne sɛ sɛ ɛba ne saa awareɛ no sɛ nipa ko bɛwɔ ɛ ɔbɛgye saa awareɛ no fi hɔ na ebi a akwadaa no ɛwɔ wɔn nan ase anaasɛ ɛni wɔn nan ase a ɔno ara ne sɛ kyɛ sɛ. Dɛ yɛmfa no sɛ wo nan nnyi ɛwɔ sɛ wotumi kɔ in short any short time anaasɛ wofrɛ wo ba no hey, hwɛ ne yie o hwɛ ne yie o asew mesrɛ wo Eh, me de biara mede m'aso tio meti mu nka akyɛ mhm. na efie te sɛn. Oh, okay na sɛ wowɔ asew bɛrima no. na ɛwɔ asew bɛrima no.
mma na wareɛ na sɛ tete wo babaa no. yɛ wohwɛ sɛdeɛ ɛhɔ si teɛ. Eh, yes na so asomdwie wɔ hɔ. asomdwie wɔ hɔ. Okay, nti saa kwan sɛ na ɔsɛ ɔfa so de ɛka. Na ɔsɛ ɔtumi di saa adeɛ no mu nyɛ akyi. Mm. Nti sɛ biribi ha bɛrima no a, mm-hmm. ɔsɛ o oh, da mm-hmm. menya nka wobaa bɛsra yɛn na yɛdi mm. nkɔmmɔ kakraa. Mm. Oh, nti sɛ ɛba ne saa na wohu sɛ mm, asɛm bi asi. Ɔsɛ mebɔ saa din no ho ban. Okay.
bia na obaba no wɔyɛ nneɛma bi wɔ hɔ yes nti odu hɔ no mu a na wetumi ayɛ dɛn akɔ na ɔne no akasa sɛ hei nea woyɛ yi wo nananom koraa po ti a ɛmmoa wo ɛyɛ niwu ɛmmoa wo nti bɔmmadeɛ na saa suba no a biribi a wosua fie no gyae na wotia wase ɔba no sɛ yɛ ɔbaa anaasɛ bɛrima no mhm. wobɛtumi tia ne wobɛtumi tia no wɔ ne eh, ne partner n'anim ebinom koraa tumi bɔ ni ni ni ɛɛ eh, eh, bɛrima no ano sɛ asew no ɔhare nso ɔtumi bɔ ne ba n'ani nso paa mm. wɔ open the space adan wonim nyansa mhm. saa na ɛtete wo mhm. wokɔfa fi hi na yɛ sɛ ɔbɔ ɔbɔ ɔbɔ awareɛ no ho ban mm. ɛna ɔbɔ fie no ho ban mm-hmm. Mm-hmm. so ho mm-hmm. nti ɛba ne saa so a na kyɛ sɛ ada sɛ yɛ ɔbaa no o anaasɛ bɛrima no o wɔn sɛ na aware no asate ɛɛtene. ɛsi mm, ɛdwuba. ɛdwuba cause ɔbaa no nim sɛ ebi a ɔɔkɔ yi. de onikamafo ɔde a ne papa bɛbu no anaa ne maame bɛbɔ ne de so. papa koraa na deɛ wayɛ no wɔ ne kuna no mu no ɛne biom na wɔfa. Mm. nti ɛba ne saa na afei ne wɔadwane ato abɛrima no maame mhm. pawoku pame ku kyɛw ma me
pamere kyɛw anaasɛ pa me ku kyɛw ma me mhm. nti wobu sɛ na adeɛ no ayɛ sɛ na mhm. asate ɛtene ba wɔ ho

ɛnyɛ suban no na ɔkora no ɔsɛ din no a ne nanaka nso mo din no nyinaa ɔsɛ no nyinaa ɔsɛ din no nyinaa nti ɔwɔ sɛ ɔhɔ na ɔsɛ ɔhu sɛ ɔwɔ sɛ ɔtea no na ɔhu sɛ mm adeɛ a meyɛ yi woyɛ ɛmboa abusua no
Medase abusuafo no akyɛ sɛ awaresɔ dwumadie ɛso ɛnie deɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛnsow nom anaasɛ ɛnsow nom asɛdeɛ ɛwɔ aware ase na kansla wa kame wan ɛka asɛm bi wobɛtumi atwerɛ Na ntwerɛ no wotwerɛ wotumi gya bi na woforɔ no abɛtoa so nti wobɛtumi atwerɛ sɛ asew a na kyerɛ sɛ wagya ato hɔ nti obi baa na ɔde abɛtoa so ogu a wareɛ obi nso baa na wakyerɛ nana a na obi nso de abɛtoa so ɔbɔ kure yi nti sɛ nana te a na ɔbɛbisa sɛ ɛyɛ asomasi na watwerɛ saa ntwerɛ wɔ sɛ nana na nka mekɔdwene ho na mabɛkyerɛ ne sɛ mede ntoasoɔ no ama sɛ nana a ɔbɔ kure yi ho ban Ɛna mantumi amma ntɛm. Enti asɛ wogu awareɛ no anaase wobɔ awareɛ no ho ban. Mepaakyɛw baabi a Councillor Kwamwine aka akɔduru no w'ankasa sɛ wosɛ sɛ woma wo ho grade a fa ma wo ho. Sɛ wosɛ sɛ wokoto so na w'ankasa no wohu sɛ ampa w'anyɛ ne yie. Wama awareɛ bi mu atete a, hyɛ aseɛ na ɛnu wo ho na pɛ kwan a ɛbɛfa so bɛnya awareɛ no poma si berɛ. Auntie Gifty, adwenkyerɛ ni baakofoɔ tirim. Mm. Aso ɔbɔ kure yi, ɛmaa no titiriw yɛ sɛ asofoɔ maa no bi dua boɔ papapapapa. Ɛnnɛ yɛhwɛ nsoroma sɛdeɛ kwamoa aka bebree, aka abɛduru sɛ sɛ aduru mmerɛ bi koraa na sɛ woyɛ saa no na abusua mu no nyinaa na adeɛ no gu aseɛ ɛbrɛ wɔ mu na dodoɔ no ara nso wɔhu no saa. Mpakyɛ ɔfa wadwenkyerɛ bra. Yo, medase paa. Mm. Ɛne akwanya a wode ama yɛn sɛ mm. yɛmfa mmɛyɛ nkyerɛkyerɛ kakra. Okay. Na mede nkyia bɛma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa. Okay. Na masan de nkyia kɛseɛ ama masew. Mm. Ɛna yɛka so ho asɛm yi deɛ. Mm-hmm. Mɛfa akwanya yi so ama akyia mase. Mm. Eh, ɛfisɛ maame no wayɛ ɛna pa mhm. ama me papapapapapa eh, yɛfrɛ no sisi ɔhene wɔ a oh, a wɔte adenta sakora ɛnapa yɛkyia wo mm. na eh, nsɛm no sɛneɛ ɛkɔ no mhm. ɛnka nnipa nyinaa de anigyeɛ mm. ɛne osebɔ mhm. ne ɔdɔ bɛkyerɛ wɔn nsew nom sei a, anka megye di sɛ nka kuro yi mu adwo. Ɛfiri sɛ daa woka sɛ awareɛ huro yi nyinaa wɔ kuro yi mu. Ɛne ɛne sɛ dede dede dede ɛwɔ baabiara. Mm. Efie dwo a ɛna ɔman anim nso dwo. Mm. Nti wo dawuro a wobɔ yi deɛ dawuro papapaa. Ɛdas. Ɛm. Yɛfa no nsew no mu asetena a, Dada Kwame bɛkasa no, wohu sɛ obua obua home kɛseɛ paa. Mm-hmm. Na kyɛ sɛ nsɛm no yɛ. Asɛm a mu odu.
Ɛyɛ sensitive. Mm-hmm. Bɔ ame otwi no kakra. Mm-hmm. Kyɛ sɛ emu odu ankasa. Nsew asetena anaasɛ nsew no ma yɔnkofa no. Ɛyɛ nsɛm bi a sɛ wanka. Anaasɛ wokɔka. Na woka. ɔfaase nantinkuro mam kyerɛ mu yi wobu w'ani gu so a ne nan bɛtwa ɛna woyere ho na wommia ne yie so a wobɛnya ne nan nti saa na ayɛ nti wokɔ ka no ɔka ne pii a mhm. na ɛyɛ ayɛ asɛm mm. sɛ woanka so koraa na wopiapia hyɛ mpaase a na kyɛ sɛ ɛde nsɛm ɛna ɛba ɛɛ nsew no mu ayɔnkofa bebree sɛ na ɔka na egu awareɛ asɛe fie ama nnɛ asomdwie ɛnni hɔ na ne nyinaa yɛ ebisa sɛ woyɛ asew baa that is the daughter in law na woyɛ asew bɛɛma ɛɛ asew maame who is the mother in law na ɛɛ. Ɛfa mmienu nyinaa obiara asɛde ne sɛn mmarima no wɔ hɔ yɛ wɔn kontafoɔ ne asɔ papa no nyinaa wɔ hɔ yɛ wɔn nkumafoɔ nyinaa nkumafoɔ nanso nanso mpɛn bebree no wobɛhu sɛ ɛyɛ a na koratwe no gyina mmaa no titiriw ntɛm ebi sɛ sɛ yɛ yɛ yɛka koraa deɛ nka mmaa n'anim twe paa mm. ti most of the times no wontaa nya issues wɔ mmarima no ho bebree. mɛba o wontaa nya yɛwɔ ebi wɔ hɔnom a yɛsi dua buroni ohinta dua akyiri yɛwɔ twi kasa no bebree ɛɛ susugya gum ɔno wonyi n'anim o wɔhyɛ akyire duomduom akɔso yɛkɔ ka sɛ ɛɛ fa kɔwɔ no fɛ pia no wɔtɛ akyire din ɛbaa no apepa na no na osi hɔ. Ɔno nso n'anim a mesrɛ ka o saa na mɛka no nokorɛ deɛ ɛnto sɛ me n'anim a ɔdene anaasɛ n'ani adiri nti da biara na ɔde n'anim na ɛyɛ dɛn ɛgyeɛ nti bi koraa na hunu sɛ asew baa nanso obi taa akyiri o hintadua akyi bi hintadua bi akyi na piapia no ɔpiapia no ɔpiapia no ɛbaa na watena ase kɔn mu nti yɛnhwɛ hɔ ne yie. maame ɛnna na ne nyinaa ne sɛ mm. the the word in law nankasa no. ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ nsɛm pii mm. afa ne afa nyinaa ɛyɛ nsɛm pii mm-hmm. ba me me fam deɛ nea mehu ne ne sɛ ɛdi mm. kan no sɛ maame no anaasɛ papa no mm-hmm. awofoɔ no ɛdi mm-hmm. kan agye ne ɔba no atom sɛ ɔbaa ɛde asomdwoe bebree ɛbɛba yɛnhwɛ bible mu naomi ne Ruth na wɔn yɛ asew ba ne mm-hmm. asew maame mm-hmm. nanso wɔn ayɔnkofa no bible kyerɛ sɛ na ɛyɛ fɛ paa mm-hmm. ɛma ne kɔ wie koraa sɛ eduru baabi no na Naomi ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh, Ruth ahwere ne kunu ankɛsɛ sɛ ɔtumi kɔ n'akyi nanso ɔka kyerɛ n'asew ba yi sɛ ɔnkɔ baabi a ɔbɛda no hɔ na ɔbɛda. baabi a ɔbɛkɔ no hɔ na ɔbɛkɔ ne nyame ɛbɛyɛ ne nyame na wogye di sɛ naomi a ɔyɛ asew maame no na ɔngye root ɛntu mu sɛ ɔbaa anka root bebie n'ano aka saa nsɛm wɔ yɛ ana nti the first point of call ne ne sɛ awofoɔ no a ɛɛ. Eh, asew reba wɔn fie no, ɛsɛ sɛ wɔtumi yi wɔn yam gye nnipa no tom sɛ wɔn mma. Na ɛnam saa yɛ so na sɛ wode ɔdɔ ne um, akoma pa de dɔ wo ba deɛ a, ɛneɛ ne yere no nso a bɛrima anaasɛ ɔbaa akɔfa aba fie a wakyi ara ka sɛ wei na deɛ makoma ɛpɛ ni no no ɛsɛ sɛ woso wotumi gye tom na wote aseɛ sɛ wo ba no n'anigyie nie nti sɛ mepɛ sɛ me ba no ani gye deɛ a anaasɛ n'anigyie awie pɛyɛ deɛ a ɛne nipa ɔde n'aba no ɛsɛ sɛ megye ne tom na me ne ne tena sɛ ɔba but mpɛn bebree no ntumi mma ne saa ɛɛ mebie Ɛyɛ a yɛwɔ fie a wobɛhu sɛ ɛma mmarima no wɔn bɛn wɔn maame no paa ɛma mmarima no bɛn wɔn maame no paa ɛwɔ ayɔnkofa sonko bi na saa ayɔnkofa no sɛ woyɛ maame na wanhyɛ wo ho so a na me use word ni biem. Mm -hmm. Woyɛ maame na woanhyɛ wo ho so a, woanhwɛ a na saa ɔdɔ mmorosoɔ no, ɛyɛ akɔyɛ bɔne. Ɛyɛ akɔyɛ bɔne ara ma. Ɛno na ɛfa baabi, ebi tumi ka sɛ ɔware ne ba no. Esi paa. Ɛnneɛ wokɔ nsɔre a wote nsɛm bebree ne maame na ɛware no, ne maame na ɛware no. Nanso na ɛyɛ ayɔnkofa bi a naturally no ɛwɔ mma mmarima ne wɔn maame ntɛm mm. na ebio mɛsɛn aka sɛ ɛyɛ amaamefoɔ n'asɛde sɛ wɔhwɛ sɛ saa ɔdɔ no ɛntra so ɔn ɛtra so koraa na ɛtɔ n sɛ ɛtɔ da ne aka sɛ maame no koraa yɛ bɛyifo mm. ebi sɛ ne nneɛma a ɔyɛ ne nti ase anim. Ntease nnim. Ɔntumi nte aseɛ sɛ sɛsi a ne ba no anyin. Maame tumi kɔtena awareɛm sɛnea woka no. Ɔkɔsra o. Nso ɔkɔyɛ. Ahweaseɛ kɔyɛ na.
Ɔkɔyɛ ne kyɛn bɛyɛ hɔ.
Waa wahu sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ. Nso ɔnkɔ. Wogu so a woyɛ saa no, wo ba no, ɛde asomdwoeɛ bi brɛ no anaa? Ɛyɛ a na ɛyɛ me nwanwa wɔ hɔ sɛ wonhu saa nneɛma yi nhu sɛ nea wɔreyɛ no ɛsɛe ne ba no asomdwoe o. Wotumi bu w'ani gu so ara to the extent sɛ awareɛ no koraa tumi bɔ. Na ɛno saa no, na wo asew maame no, wogyina berɛ ne sɛ wɔ awareɛ no mu. Wɔn nti nsɛm a yɛreka yi, ɛyɛ nsɛm a ɛha adwene paa a ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛsekyere na yɛka ne sɛnea ɛte na megye di sɛ yɛgu so yi nsɛm no bebree bɛba a ɛsɛ sɛ yɛka na yɛaba nso deɛ yɛbɛka meda se
akranteɛ ne ne mma da bi okotwa obi aburo oduru hɔ aburo nsɛ yɛse mfimfini no ɔmo na ɛka nkranteɛ na ɛka maame nyam kyɛ wɔ hɔ ankɔ de bɛsɔ so ama me yɛ anɛ ɛdɛ paa na wei deɛ baabi ɔmo kɔ pie no mo ampie Aburofuo mu wɔn kɔ pie amoko mu Akranteɛ baa no twa ɔtwa amoko a na ɔnya ne no ah maame ɛnyɛ dɛ na wei anyinya n'anim paapa ɛnyɛ dɛ wɔse hwɛ na mo kaa seɛ baa se ne dɛ nti ne yɛbae yɛbɛtwitwa ne nyina to agu sɛ ɛdɛ o sɛ nyɛ dɛ yɛbɛtwa ne nyina agu yɛdeɛ yɛbae awaresɔ adwumadeɛ sɛ yɛde adepa foundation yɛbaa se yɛbɛyɛ ne yie so ate aseɛ ɛnti sɛ wode wo kasa mfonyin ato adowadeɛ a maka kyerɛ sɛ ne pa nkoa ɛna yɛwɔ de ma wɔn a afei na wɔakyim de atoa so deɛ a yɛreka awareɛ ho asɛm a anaasɛ deɛ dabama so ne sɛ ɛnsew ma sɛdeɛ ɛwɔ awareɛ no ase ɛno bi ne yɛresa gu hɔ no mpanimfoɔ akasa aka ne sɛne yɛ sɛne yɛhu yɛsi ho yɛn nsew no mu afa ne fa no nyinaa no na ɛfɛ kwakwa obi koraa no wɔankyerɛ mu ankyerɛ no sɛ ei menim o na mekaa sɛ wɔn a ne ba Wɔse daabi o, me ba bɛɛma na yo yere no no ei ɛna mo ka sei. Na ɛnɛ deɛ mebisa sɛ deɛ paa na akɔ te bayerɛ nhoma wɔ soro hɔ nom na nhahan ne nyinaa ɛredwiri ɛto gu saa. Ɛno ho aduro na yɛyɛ yi nti mpakyɛw yɛyɛ yɛ ho aduro obiara ɛgye ne kyɛ faa. Adaworoma aboafoɔ bi ne kura dwumadie mu nti yɛkɔ. Edwa so na yɛakɔgye nkratso. Di m'ekyi, Adaworoma, na yɛnkɔ. Meserɛ wo, wokɔ a yɛ krukye numbers no. Na ber a ese mu no, wotu anamɔn, na wo ne efi mu no nyina akɔ, na asomdwee mu akɔ aba fie. Ntsi mpakyɛw, yɛserɛ mo, yɛhun sɛ beebi yedur no, yɛafom beberee ntsi na yɛhwehwɛ sankɔfa yi. Ntsi, nimdeɛ dodow a mowɔ no, mma monnhwɛ asoberakye a. yɛyeyɛeɛ na momu mo ani ngu so na baabi a aduru no ɛɛ aka too ne bo na deɛ ɛbɛsi asi awareɛ nti ɛnwerɛ akyi yɛ a babaawa so no kama kama kama kama wate asɛm no bi sɛ ɔnte so a meka kyerɛ wo ne kunu aku no owie a ɔno nso awɔ ne ho sekan nti nka deɛ yɛka no bebrebe politics ne deɛ aka yɛ a yɛbɔ ho dawuro abɔ abɔ abɔ wɔ kuro yi mu yi hmm. nananom mpanimfoɔ Adaworoma ministers ɔmampanyin ɛsɛ sɛ ɛfiri next week kɔ ne yɛni ɔmampanyin bia mesrɛ ka sɛdeɛ ɔba bɛdi akonnwa no mu ntwa kyɛfa kakra na yɛmmɛtena parliament wɔ bi na yɛntumi mmɔ awareɛ ho dawuro na anhwɛ a na awareɛ nti wɔ ma yi mu ato sɛ wu wo deɛ ɛnɛ na ɛnto wuo nti wofi sɛ ɔdeɛ no ase dwo nti wofi sɛ noa no no nanso no wo nua bi ɛhunu amane pa anadwi kora mekasa no ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ bi awareɛ ase obi bɛka sɛ yoo deɛ moka no nyinaa yɛ ane ɛyɛ na ama wo me ba bosome nkron me ne ho kwan sɛ mekɔ sra no anaa awoɔ yaya ɛna baabi a mahwɛ me bɛyɛ ama no akɔduro na ɛna waware nti a meserɛ wo mmara wɔ hɔ mmara wɔ awareɛ no ho ɛno nti na dwumadie hɔ nti meserɛ wada yɛnhwɛ one side anaasɛ yɛnhwɛ fa baako yɛhwɛ ne nyinaa na ne nyinaa kyideɛ sɛ no sɛ awareɛ ɛbɛfa ne ntoma pa afira nti ɛna dwumadie yi ɛwɔ hɔ meserɛ facebook live ɛyɛ adoa tv Bɔ mmɔden a na ɛne yɛn tena dwumadie so na abɛhunu sɛ ampa yɛwɔ ne papa a ɛna yɛde ma wɔ kwame wan anti ah. gifty akasa eh, nso waka bi hmm. na deɛ mehwɛ ne sɛ wo sɛ mprɛ pii no ɛduru mmerɛ bi obi kora tumi ka sɛ mayɛ ma fam biaa nso deɛ meyɛ biaa no mase nso n'ani ɛdeɛ bia mu na menyɛ yɛte bi da biaa ɔyɛ oh, ampa hmm. ampa aware mu nsɛm deɛ kyɛ sɛ obie it says from it's like from genesis to revelation ɛmu nsɛm na ɛdɔɔso ɛna ɛmu nkyɛkyɛ so so dɔɔso paapa ɛɛ wɔn mu sɛ asew sɛ wodɔ wo ba na ɔfi sɛ wotumi akyekye wo ba na wo ba ɛkɔ awareɛ a saa dɔ no ɔsɛ sɛ yɛ ɔba ɔba baa o anaasɛ ɔba bɛ ɔba bɛrima ɔsɛ ɔkyɛ ma saa dɔ no ma wɔn mu awarefoɔ awarefoɔ no ɔho ne kwa sɛ yɛ ɔba no nko dabi ɔsɛ ɔkyɛ ɔkyɛ saa ɔdɔ no pɛ a Wotumi di wotumi aka aware no abom. Wonhwɛ ha wonhwɛ ha da biara wogyina mfimfini a wɔn mma mo mmra yɛn didi. Dabi mɛnyɛ sei dabi na wa na kyerɛ sɛ wase bɛrima o wase ba no koraa po wafa ne sɛ ɔbaa naa nti wotumi wotumi ɛɛ dɛ ɛtia no wɔ nneɛma bi o daase nea ɔyɛ yɛ de nfa asodwi fa mba o wɔhu ba sɛ wobɛhwɛ sɛ. ebi a wowo deɛ wohwɛ wohwɛ wowo deɛ na wonni ti ma ma obi ba deɛ a mhm. sɛbi mpe dwen sa ne te sɛ ayɛ sɛ sɛ ɛnibere bi a wogye si awareɛ no ase mhm. wɔn wonni ti ma ma obi a mhm. ne te sɛ ayɛ sɛ ɛnibere bi w'ani bere adeɛ because de biara nea ɔba no bɛka pɛ na wotie. Mm -hmm. ohun sɛ yɛ bɛrima ɔba bɛrima a ɔba ma ɔde sei na ɔkɛ ɔba bɛrima a ɔba ba sei pɛ na ɔbɛka mm. ba sɛ ɔwɔ ɔwɔ ɔwɔ dɔ paa immediately a ɔba aware pɛ ɔsɛ sɛ ɔba bɛrima o mm-hmm. anaasɛ ɔba ba o ɔsɛ ɔdɔ mu nyinaa together dɔ na ɔde dɔ mu no. na ɔwɔ sɛ bɛduru mmerɛ bi no. sɛdeɛ na yɛ papa ɛka yi mm. sɛ nka wobɛsra wo ba no anaasɛ wo ma no a wode ka aboɔ mu nkayɛ ɛna waba so a wakyɛ bi a one week bawo sɛ mpofiri mu na asew no apue hɔ ebi kuro bɛpue hɔ no ɔbɛba no ɛɛ na ne ba mefa no sɛ ne ba bɛrima na wɔgyina mu ka ase wɔ keka na ɔma si ani ne bia ɔbɛyɛ nso koraa yɛde ɛte hɔ wɔn ni a wɔde kum ɔnte aseɛ na Wahyɛ aseɛ ɛrestate biribi wɔ fie hɔ. Wahyɛ aseɛ ɛpɛ sɛ wɔde adwene bi to ne ba bɛrima no anaa ne ba baa ne tirim asɛ wɔ brɛ dodo asɛ wadane akoa. Sɛ yɛ taa te saa nsɛm no. Ɛwɔ hɔ bebree.
Mhm. Adɛn nti na yɛ a na ɛba ne saa? Ɛɛ nea nti ɛba.
Sɛ nka wokɔ yɛ a wokɔ so dwa anaa wokɔ so dwa anaasɛ wosan akɔhwɛ nkwan mu aka ho. Nea nti a ɛbaa ne saa ne sɛ mm. aware no a ada sɛ bɛrima no anaasɛ ɔbaa no ɛna wɔn ada sɛ fi ɔbaa no fie anaasɛ bɛrima no fie no a wɔn ka wɔn wɔn ware no baako ndɔ baako. abɛɛde no sɛ baako ndɔ baako.
nea nti a baako ndɔ baako no sɛ adeɛ no a esi hɔ no wonim sɛ ɔsɛ woboa na yɛyɛ ne yie so wowɔ hɔ nom a na wode w'ani si obi just you you focus on somebody wode w'ani akɔsi obi so. Mm -hmm. Wo ho adeɛ no, na ɛsɛ sɛ wankasa wo fie koraa hwan na ɛbɛpra ma wo? Wohu obi fie na ɛyɛ wo fɛ. Ee, sɛ na fie yɛ fɛ ni. Ee, kyale flowers no madu ni. Wokas, hwɛ gardener ne ne ɔtwitwa flowers koraa po bisa sɛ busu mu ɔde pay sɛ. Wo ho adeɛ no. Nti sɛ wohu biribi te sɛ sei a, na ɛsɛ sɛ baako ndɔ baako. so ada sɛ ɔbaa ne ndɔ bɛrima no ɛna bɛrima no akɔ akɔyɛ sɛ ɔbaa wɔ fie ɛna wasasa akɔ aba asɛm kɔ o ɛbɛdu wo berɛ bɛba o na wasa kɔ no aba ɛbi a na bɛrima ɔbaa no bɛbrɛ saa owie a na wasa sua adeɛ akɔkye bɛrima sɔre a na ɔte dam ho yɛkɔka kyerɛ ne maame yɛkɔka kyerɛ ne maame ɔse sɛ wohu nansa na ɔware Oh, ma ma ka kyerɛ ɔbaa no sɛ o ɛne ebi ɔbaa koraa po tumi pɛ adwuma ma bɛrima ɔbaa mhm. tumi ko ti ɛbrɛ sɛ o me kunu nyɛ adwuma mhm. ɔsɛ adwuma wei deɛ ebi ne ebi si wɔ tɛma kɔnti twenty two ohun mhm. adeɛ no ɔsɛ o oh, adwuma wo yɛ den dodo adwuma wo dɛ mentumi nyɛ wohu ade no wan na ɛnyɛ ma wo
wan ba na ɛsɛ sɛ saa adwuma no sɛ no adwumadi biara ɛwɔ hɔ no ɛmu wɔ mfasoɔ adwumammerɛ biara a wosɛ wopɛ ne chief side biara no ɛde wokɔ awieyɛ bɔne because because adeɛ no ankasa wommerɛ na woanya nti sɛ sɛ woyu si kora mfa ho ɛmfa ho ba wowie fie sɛ da bɛsa no ɛ na afei na wobɛhu sɛ baabi a wo age no adu kɔ no sɛ yee kyale medi nkɔsasɛm o wohu adeɛ no nti sɛ wowɔ tima mm. Wowɔ tim a, ɛwɔ sɛ ohu sɛ asewfoɔ mmienu motumi tra ase na moka mo aware no bom. Bɛrima ɛna de medi kaka sɛ bɛrima wo na wo din na ɛda awareɛ no so. Ada sɛ ɛda ɔba no so anaasɛ ɛda bɛrima no so. Bɛrima yi soso nyi a sɛ ɔdi asare a anaasɛ ɔdi ɛ ade ne sɛ ne na onana koraa di asare. Mm. so ɔte ma se nti ɛwɔ sɛ bɛrima wotumi agye ɛ wotumi akɔyɛ ɔba ho adeɛ na ɔsɛ ɛ kwesi mɛnyɛ nsɛm mi din o wodi nkwasase ma mi ne obedi nyonyonyo obohu sɛ na kyɛ sɛ obua ɔda side no so. Okay. Wohu, na kyerɛ sɛ aware ne sɛ na kyerɛ sɛ asewfo no aba ba asew a ɔbɛka sɛ ɔno deɛ ɔsɔre a na ɔno ano sɛ ɛnna mekɔ akɔsra me ba na akɔdi one year ɔbɛ bi sɛ mm, ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ onim saa asew no onim deɛ yɛ fɛ no de saa asew no hmm. mm. ne din
o dabi dabi onim ne din
yɛfɛ no asew no stop. ase no stop ase no stop wɔn ah. kyɛ sɛ wayɛ n'adwi sɛ debi ɔkɔ ne kɛkɛ mm. ɔngyina mm, non stop ɔkɔ so a ɔkɔ so a na ɔkɔ create confusion mm, ɔkɔ no so ebegu egu ɔkɔ create confusion kɛseɛ wɔ awari no mu ebi ebi mu koraa pɔ ohun sɛ bɛrima no Ɛyɛ wie a sɛ ah na akosua na wo ti hɔ no hwɛ onyonkofoɔ hwɛ sɛ na wɔn bu efi a wɔn bu wɔn maame no mu no no wo ti hɔ no mu na wɔntumi nyɛ sesesese na ɔkutu fi. ɛfo bɔne. futuo bɔne de gu awari no mu na ebi a bɛrima yi na ebi a ne business ne ne adwuma ato sin kakraa na ebi a ɔhaw bi aba ne adwuma mu na wɔn ma na edi na afei wodi pressure kɔto. bɛrima no so. yɛ wontumi nyɛ wɔdɔ nti sɛ bɛyɛ. ɔsɛ mɛyɛ
afei na ebi wɔ o nanom na mekɔ hu obi koraa po na ɔyɛ wei ɛɛ ɛɛ na mebisa sɛ na ɔte ɛɛ mm. tanka yard bi tanka bi nkyɛn hɔ mhm. na mesɛ ah na me nua na adi ni ɔsɛ kyale mekɔ fie sisi a masa headache na ɔda oh. bench so oh, oh, na mesɛ ɔsɛ kyale nothing no day me ni sike biara mede bɛkɔ wei na mesɛ ah. So nothing no dey house I say Charlie mako tiaa hwee ma o mm-hmm. na me kɔ fie a
mase ba so aba ɔbaa yɛ bɛyɛ one month ni ɔnkɔɔ yɛ o we de yanka yɛ manage yɛ ho dada nti ɔhɔ no ɛna mi bɔ ma de yi hundred cedis o ɛnu kura na mi ka no i'm not lying mi yi hundred cedis na mi de ma sɛ jale wɔn adeɛ fa kɔ fie na wɔn fa nkɔ yɛ aduane si nea ɔbɛda ha a ɔde bɛyɛ wei wɔn mhm. adeɛ no mhm. nti ɔwɔ sɛ ohu sɛ sɛbi president sɛ aware no sɛ ɛhyew bɛm mm. ɛhyew ɛwɔ aware no mu no edu sometimes ayɛ eh, yɛde hyɛ oven mu koraa po a oven mu oven mu yɛ mmerɛ
ɛda bi.
wɔn ade no nti asewfo yɛ yɛ pamukyɔ mo mo ma mo ma mo ka mo mo mo ma asundwe ɛfa ma aware mu na te sɛ mo dɔ sɛ ɔbaa no o bɛrima no o wo dɔ ɔba ansa na ɔkɔ aware no koraa oyɛ a na wafa wɔn sɛ wɔn yɛ ntafoɔ na wadɔ wɔn together. Okay. medase
adze gifty na eh, kwamboa yɛ kan sɛ bɛyam dɛ pa na mpire pii no Mprɛ pii no, yɛ a na yɛnte sɛ yɛnsow no mmɛɛma ɛsɔ pagya wɔn bag sɛ wɔn bɛsra yɛ afe bɔɔ anaasɛ turu hwere turu hwere na wɔn aduru aware no ase. Ne nyinaa yɛ yɛ maame nom. Mm. Kanka sɛ aware no ase yɛ hwam kakra. Mm. Wantu no esi hɔ, wantu no esi hɔ. Ɛnso yɛnka hwee na yɛ yɛ dɛ ne yɛ de hoahoa yɛ ho. Musuo nka ayi. Me lecturer bi wɔ se Working from where to say wonam hene kɔka na musuo nka na bɛɛma no ɛyɛ maame mmɛdi bɛɛ two weeks anaa wɔmmra hɔ mmɛdi mmerɛ kakra bi ɛneɛ ɛse kyerɛ m baabi odware yɛ mfie na mentwi hɔ yie mu anaa deɛ nti na wɔkɔtɔ deɛ ne bo dwɛ na neɛ nya nkyerɛ deɛ wɔnkɔ wodeɛ ɔmaame ba deɛ a wasere Wɔasere w'anim asan asere wo mu. Wo kunu abusuafo anaasɛ wo kunu maame ba deɛ a, wɔamuna w'anim. Mepaakyɛw, yɛdze yɛ maa no nea ɛte saa. Mibisaa sɛ, Adɛn ntia? Wugyina hɔ ma ma yɛn nyinaa. Ka kyerɛ yɛn. Ah, maame, w'asɛm a woreka yi, maame, maame mfa mmɔ so mma wo. Yoo.
Awuraa bi na Ne kunu fi abɔnten bɛ ɔse o darling yɛse maame yare yɛnkɔhwɛ no na ne ɔmu ɔmu ɔmu yɛntotɔ nneɛma kakra bɛrima yi fa mo bag mhm. maame so na sɛ wei maame ɔntumi ni yɛnfa yɛnfa five kg no ɔkɔfa wei ɔse te so na sɛ wei ɛdɔɔso ɔfa wei ɔse te so na sɛ wei ɛdɔɔso ɛna ɛgya bɛrima ɔdɔ ne yere ɔmo di dwa kakra na ɛna ɔmo tena kaa mu po ha yɛkɔ aa. Ɔmo du kɔnɔngo hɔ baabi na ɔmo amane. Ɔse ah, na sɛ nko sɛ ɔmaame yare na ɔse dabi mese maa no maame yare ɛna yɛkɔ akɔhwɛ no. Hɔ a ɔbaa yi se oh, na maame na yare na wo nka nkyerɛ me na sɛ nea emu yɛ yɛatɔ yi koraa sa ɛna wei so koraa ɛfa yɛ koraa sa. Ɔho, wo yɛ ne yie anka wɔnim bɛte. So wɔn sɛ wɔkɔtɔ deɛ no bodwa nyɛ nyankyerɛ deɛ wɔso wɔn ko. Enti wonim mhm. saa asɛm yi nso yɛ asɛm kɛseɛ mhm. ma ɛsewo mhm. ma ɛɛ amaamefoɔ no mother in laws no yɛreka ha no na yɛreka ha mother in laws no nso ɛɛbrɛ wɔ hɔ papapapapa firi sɛ. wahwɛ ne ba. maamefo no yɛn yɛ maame nom deɛ ɔmo mmerɛ o mmarima ne maame nom. mmarima ne maame nom mmarima ne maame nom titiriw mm. wahwɛ ne ba obi wɔ hɔ a single mother mm. asam n'anim fifiraa na ne ba yɛ wie university nyɛ adwuma papa bi yɛ mm. nso ɔba te fie abɔ abɔsoɔ sɛ. ɔmma ne maame mma mmɛsra no. Ɛɛ na ne nyinaa mu no, ɛmfa asomdwoe mma. Wohu sɛ nsɛm a yɛreka nyinaa yɛ nea at the end of the day no, ɛde asomdwoe bɛbrɛ wo o. Wo ɔbaa no a wote aware ase a wɔreyɛ sa no, ɛsɛ sɛ wohu sɛ at the end of the day no, ɛmfa asomdwoe mmerɛ wo. Sɛ wogye di sɛ awuraba yi, ka na onim sɛ nneɛma no yɛ ne maame hɔ na ɛkɔ a, nka package ne sɛ na wɔka sɛ na wanka nkyerɛ me nti nka ɛnneɛ nka ɛmu yi. Bag mmienu. Wote aseɛ? Mm.
But Barima bi wɔ hɔ a wayɛ dinn na ɔhwɛ wo nanso ɔnni wo ho adwene papa. Wafa wo ho adwene wɔ ne tirim a ɛnkyɛ wɔba abɛdi wo bɔne. Na ne nyinaa nkɔm mmɛsi no wo ɔbaa no wo na ɛmfa asomdwoeɛ mmerɛ wo.
Abusuafoɔ mu adaroma yɛaka sɛ dwumadie yɛ no mu na ɛdie sɛ wonya akwanya bɛtena ha nka wobɛka ayɛ asene deɛ ɛyɛ yie na seesie deɛ Maame Asiedu Adepa me ne m'apamfoɔ ɛno nti sɛdeɛ ɛyɛ ndaadaa no wonim die no wɔ adwenkyerɛ no hia yɛ papaapa Enti yɛabue ahoma no atom mu sɛ wonim nyesoɔ no dada. Wokɔ aware pa a, wosɔ onyamesom kɔ so. Awaresɛm nyɛ a ɛka onyamesom. Anwummere nko ara deɛ, yɛka ɔsɔfoɔ ho asɛm nti, wopɛ korɔ a, wobɛtumi afrɛ Maame Asiedɔ adepa, Asew Prem a ɛnha me wae. Na mmom, wohyia me abɔntene, ɛnyɛ me din wae. Ada Roma, yɛabue ahoma no atom, enti bɔ wuram. Wobɔ wuram a, ɛbɛdwo so. Auntie Gifty kasa. Enti nsɛm bebree wantwiwantwi a ɛrekɔ so wɔ awareɛ mu no, ɛna mɛka bɛrima bi wɔ hɔ a ɔnkasa but sɛnea wo receive ne ne nkurɔfoɔ n'ani nye ɔnka nkyerɛ wo na ne nyinaa de ɛsɛe fie asomdwee nti no ɛɛ eh, wedeɛ me nua mmaa no bebree naa di fɔ wɔ hɔ yɛhu sɛ wo kunu maame nso yɛ wo maame prɛko pɛ sɛnea yɛretu fɔ wɔ ha a yɛreka sɛ ɛsɛ sɛ amaamefoɔ no di kan gye yɛn tom sɛ wɔn ma no saa na

West Norwegian. Yoo, mepa kyɛ wo din na afei yɛn kɔ ɛ. Me, me de Lorisa.
Lorisa yɛn kɔ.
Mepa kyɛ o, ɛyɛ a wɔn ka bibi sɛ, mhm. awari ase, mm. sɛ bɛrima ne ti ɛfoɔ ba, mhm. na eh, mmaa no na wɔn bu efu anaasɛ wɔn nti wɔn anim ade, mm. na ɔbaa n'akyifoɔ ba deɛ na wɔn ate wɔn anim. Mepa kyɛ me ti me ti bi mu paa. Kafra.
Mesi sɛ sometimes ɛyɛ ɛyɛ me sɛ menku me ho koraa mpo Oh, mfimfini. dabi, ɛnyɛ saa.
Me ti bi ho ankasa. Me me me me ho nipa ɛba me mmawa wiase a, me nua baako bɛtena me nkyɛn. Adeɛ a akwadaa no yɛ esi de ma yɛn, ma ntam ha a yɛte, obiara ka me nua no n'asɛm. Nanso me kunu ho nipa deɛ, ɔno ɔwɔ ha no, kyerɛ sɛ

Mepakyɛw, mefrɛ fi Agumadɔm na ɛwɔ Ɔsrɛdwo. Na maame ɛyɛ me awerɛhow paa sɛ okay mefi asɔre baeɛ ara na mabɔ sɔ TV na matena ho. Me werɛ ahow paa and today is my first time a mafrɛ wo. Ah, me nko ara na mewɔ dɛ Ghana mehwɛ mu. Bisa me sɛ ɔbaa no ɛ? Ao, ɔbaa no. Ɔte hwe na wapaake ne yɛma no kɔ no maame hɔ. Ao.
Ɔnya wei hwe na ɔkɔ no maame. Na me maame de, sɛdeɛ me maame anya eighty nine years, ɔwɔ den. Ɔwɔ dɛ ɔde kyipiri me maame na nka ɛboa nkurɔfo wɔ hɔ a wɔhwɛ no. Ade ɛno de nka ho. Ao.
Osiane dɛ me mpɛ kasa nti, nti sese ma wɔ, mɛma awaresɛm. Abɛyɛ m'ason na abɛyɛ m'awaresɛm. Me mma na ade na wɔn na wɔbɛyɛ me yam. Seesei a me ne wo rekasa yi, ɔkɔ a minnim ne me da masɔ no aba Kanyama kɔ. Metu kwan aba, meyɛ kɔntrakta, metu kwan aba.
Ma me
yi ɔbɔbɔ yi anaa? Mepa kyɛw, yɛwie dwumadi afrɛ wate. Nyame wɔ mmerɛ pa bebree de ma wo. Wo kɔ aware pa a, gyeme so sɛ wo nyamesom kɔ so. Awaresɛm nyɛ ka wo nyamesom. Hmm, ɛyɛ asɛm. Ɛyɛ asɛm. Mepa kyɛw yɛ bi ahoma no atom, wo nso wobɛtumi aba mu bi. Ɔsɛ deɛ yɛ ka. Wo kɔ aware pa a, gyeme so sɛ wo nyamesom kɔ soro. Onyamesom kɔ so.
Meda ase, ɔbaa pa, biribi nyɛ Awurade yɔ na nti bie w'ano na ɛma wo ne so ma me wae. Wo din ne baabi a frɛfiri.

Yɛdeɛ numbers bɛto dwa nti fa numbers no deɛ wobɛfrɛ biaa no akwanya wɔ sɛ yɛbɛtumi ayi wano ama na hyɛ Nyame animuonyam nko akoma so yɛm hmm. Wokɔ aware paa gye mesɛ sɛ wo nyamesom kɔ so awaresɛm nyɛ ɛka wo nyamesom yɛbie ahoma no ɛde ato mu so wobɛtumi aba so wokɔ aware paa gye mesɛ sɛ wo nyamesom kɔ soro nyamesom kɔ soro mepakyɛ wo din ne baabi a wofrɛ firi mepakyɛ mede sɛle mefrɛ firi kuma se
Okay, Kumasi nhyɛ so bɔkɔ de ade mi nkɔmɔ yi.
Okay. Asɛm a mo ka no mhm. ɛna mɛ awari a mekɔ yɛ maa se efiri da ha ohun mi fie hɔ no wa mpɛm asɛm da.
Oh. Yɛ bɛyɛ mo ho adeɛ nso ɔmo bɛ gyina yɛn mu. Yɛ ba yɛ mɛ no nsuo wa ano yɛ mɛ no gyina no yɛ ni. Biribi a ɛde maa no bi a wa ayɛ.
Oh. Bɛ wo yɛ yɛ bɛ to ne bɛ di yɛn ti ha. Yɛde akoa no reto no, wɔsɛ wɔmpɛ. Ei! Ama ɛno nti, aw, me num first wine no deɛ, ɛnna ɛbɛware me. Second wine no, barima yi ampɛ m'anom anhwɛ. Me ne barima yi nya asɛm koraa a, ɔkɔ ne maame hɔ na ɔkɔ adi. Biribi a meyɛ ayeforɔ wieeɛ, maame no ne me kunu bɛkan me sika. Ɛsiane sɛ awareɛ no a mebaeɛ no, saa maame no ka kyerɛɛ barima no sɛ, Me ne deɛ wɔmpɛ m'asɛm. Barima no nso anka da. Nkurɔfo bɛsan awareɛ no baa so wieeɛ. Enti ɛno ama ayɛ sɛ deɛ me ne no yɛ ɛtɔɔ so mmiɛnsa yi. Mete Kumasi seesei, mabɛka me maame nti.
Berenya duru na mekɔma m'ase biribi koraa sɛ mempɛ. Bɔne bi na mayɛ, bɔne bi koraa na mayɛ a mekɔ kɔ Methodist sɔfo hɔ baabi a ɛyɛ ayeforɔ, yɛpa m'akyɛw ne nneɛma ɔsɛ mate, nanso wɔmfii. Ɔbaa pa.
Me, maame. Mesrɛ yɛ wie dwumadie no afrɛ yɛ mesrɛ mo ma mo se yɛ se mo nfrɛ nyadaro ma mo nfrɛ yɛ na afrɛ yɛ yɛ hwehwɛ de ama awareɛ maame sɛ wa ho fɛ ampa afo bra kɛtiri o wudin ne baabi afrɛ firi. Mpatsɔ me de sɛ wa me kasa firi brekum.
Brekum bɔkɔ de ama me sɛ wa ma wo ne so na yɛ ni nkɔmɔ wate. Mpatsɔ maame. Nana yɛ nkɔ ɛna o. Mpatsɔ mmaa ne binom so ho na mma yɛ mu. Wobɛgye adi sɛ me sista Naty abɛtena no so five years nie? Wabɛtena hɔ how many years? Five years nie. Ma ne ne sista ni na mmuo o. Mmuo ne ne sista wa so lift ne nipadua so koraa. Wayɛ tena. Na wodeɛ ma oh. baa ne ho nipa baako bi nkɔ hɔ nom. Ɛnneɛ gye sɛ amansan ma hɔ nom. Hmm. Ɛbɛpata. Nti na moka sɛ so a, ɛyɛ a moka mmarima anaa mmarima no binom a, mmaa no deɛ na ɛdɔɔso nanso deɛ barima ne maame no ɔno bɛyi n'anim sɛ ɔbɛyɛ no ma a, ɛkyɛ mmaa deɛ bi. Medase, medase, maame sɛ wa, Awurade ɔbɛhyɛ ne ho animonyam na ntoa no mesrɛ mo munya abɔ ma MPP ne NDC. Mo ma aware pa na aware anya baabi nyina na asomdwe mmra. Mepa kyɛw, gye me sɛ sɛ wokɔ aware pa a onyame som kɔ soro. Wokɔ aware pa a, wo nyamesom kɔ soro. Wo nyamesom kɔ so. Ɔbaa hemaa, ade ɛfɛ, wo frɛ firi hen? Pacho, me frɛ firi Ekyidie. Oh, okay, nana yɛn kɔ ɛ. Ah, mpacho, mm. na mpɛ sɛ mi bisa sɛ. Sɛ ebia wo ne wo kunu te, na na wo busuafoɔ wɔba, wo ɔbaa no wo busuafoɔ ba hɔ, barima no mpɛ, but barima no busuafoɔ ba hɔ a, na like ɔpɛ, ɛno nso yɛ like mpakyɛ wobɛyɛ ne sɛn? Hmm, adaworoma ɛntwa yie, nka wɔ sɛ ne nyinaa afɛ ne nyinaa no yɛgye wɔn fa so kama kama kama, na aba saa na kyɛ sɛ biribi wɔ hɔ, nti yɛwie dwumadie yɛ a yɛsrɛ frɛ yɛn, why?

yes nyaboterɛ mesrɛ wo mepa wokyɛ nyaboterɛ no kasa na asɛm a woka no ɛhia papapa nti nyaboterɛ no kasa neɛ nti a meka saa ne sɛ mhm. ɔsɔfoɔ ho sɛ biribi kakra wɔ fie a mm. na ɔsee wasi na yɛ bɛfoɔ mhm. wasi mhm. na yɛ bɛfoɔ nti biribiaa wo se bɛrima ne ma menyɛ sɛ ne ma menyɛ a Ne ba no anka ne ba no nyɛ yie ma ɔbaa no ɛnware. Nti mma na ɔsɔfo no kɔ asɔre a na ɔmo ɔmo preachi a na ɔmo teachi about ni asɛm nneɛma nneɛma wɔ yi. Asɛm no yɛ nka. Wose. Mesi wo bɛka nkwagye asɛm wo nhwɛ so nka.
wɔn tikyi yɛ nyɛ nkwagye asɛm asɛm kɔ na wɔsɛ wɔn tikyi yɛ wɔn tikyi yɛ nneɛma a sɛ na ɔwɔ sɛ ɔbaa no fi baabi foforɔ na bɛrima nso fi baabi foforɔ nti ɔbea no sɛ na wɔn tikyi no nti ɛwɔ sɛ ɔbea nsua n'ase no na ɔho bɛtɛ bia yɛ sɛ ɔbɛrima no ne maame yɛ bɛyifoɔ bɛbia bɛrima no maame yɛ bɛyifoɔ. Mm, ɔbaa no yɛka sɛ ɔmo afɔdeɛ ɔbɛtumi abɔ ne yie. Mepakyɛw, yɛ berɛ no a yɛde fa afrɛfoɔ dwumadie no Adaroma, ɛha na yɛde sie. Mesrɛ wo, wonyaeɛ anka bɛba so. Ɛberɛ no aso, so wate aseɛ. Ɛno nti, deɛ aka no, wobɛtumi ahwɛ wo kasamfonyin no anim hɔ. Wobɛtumi afrɛ yɛ da mu no nyinaa, yɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛdwo so. Na mmom three to four no deɛ, wonim sɛ Maame Asie no adepa, wofrɛ me a mɛyɛ busy. WhatsApp line no yɛ 0243 12 12 38. Ɛno na wobɛtumi ne me adi nkɔmmɔ wɔ abɛɛfo Ɛkwan so nti mekɔ abadwafoɔ hɔ no wabɔ ne tɛw mu. Afoforɔ nsɛm no nka wɔsi yɛyi ano de ma mo maako maako maako. Ɛno nti ɛberɛ ni so a nti yɛnnya saa akwanya no nti Adaroma ɛna yɛ a ɛka kyerɛ mo sɛ momfrɛ yɛn ne yɛnya mmerɛ ne yɛne mo nkasa na asomdwie ma pa. Mpo wɔsi yɛtu yɛn anamɔ ba hɔ asɔre no mu sɛ yɛtumi yɛ yɛbɛtumi aba nti sɛ wasɛm no a wobu sɛ ano yie no amma wɔ hanom a ɛberɛ no ntia na mmom wofrɛ deɛ a bɛnya akwanya ne yɛne wakasa. Mrs. Ladies First. ɔwɔ nsɛm na ɛbaeɛ no yoo eti na meka no yɛkyerɛ sɛ yɛka inlaw a inlaw no nyɛ akorakyeɛ mm. na nkɔmfa ne sɛ ɛyɛ akorakyeɛ nti ɛne mmaa no mm-hmm. na titiriw ayɛ asodie mm-hmm. ama wɔn mm. na mewɔ aso baa no so mm-hmm. wo kunu maame ne papa yɛ wo so wo dea nti sɛnea wobɛyɛ ama wo deɛ no saa pɛpɛɛpɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ ma ha nso sɛnea ɛbɛyɛ a asomdwoe bɛba fie afutuo kakra a mede bɛtu wɔn so ɛɛ eh, asew mmaafoɔ so ne sɛ abere a wasew wasew ne nkumafoɔ abɛsra mo no ɛnyɛ saa mmerɛ no na woyi nneɛma kyerɛ o ɛnyɛ saa mmerɛ no na wo show off ɛnoa nnuane akɛseɛ ɛnam akɛseɛ woyɛ saa pɛ hmm. wode aniberɛ ne yaw bi ɛba ne nyina nsɛm a yɛka nyinaa yɛ sɛ bi nyansa mhm. ɛsɛ sɛ hmm. ɛsɛ sɛ nyansa yɛ adwuma mhm. na ɛmi holy spirit no nso so guide wɔ nneɛma bebree onyɛ sa wobɛyɛ mistakes bebree a wahwɛ kɔ a wadwen ɛni so mhm. nti saa mmerɛ num yɛ korakora yɛn ho mhm. yɛ kora aduane no ko yɛ korakora yɛn ho mhm. kɔsi sɛ yɛn nsew nom ne yɛn kumafoɔ ebɛfiri yɛn nkyɛn nyɛ saa deɛ a ɛnneɛ na wɔn a na wode wo ho to dwa ama ɛtan aba. nti yɛhu saa nneɛma wei nyinaa yɛmfa nyɛ adwuma na ɛmfa asomdwie hmm. mmra sɛ na deɛ mantaata o nti ne namba no yɛ 0244 719 302 302 anti gifty nɔmba no no nti wobɛtumi afrɛ no kwamewan Yɛ berɛ no sua nti agya yɛbɛkusan abɔ aboafoɔ no nɔma ho dawuro kakra nti mm. oh, wɔwɔ nsɛm no ɛbaeɛ sɛdeɛ na ɛsi ase fam awerɛho ɛyɛ neɛ anti gift ka mhm. ɔka asɛm bi na asɛm no eh, in fact pɛ sɛ meka biribi kakra fa ho mhm. wohu sɛ w'ase ba wo nkyɛn a ɛ ɔdɔ a wowɔ ma w'ase no the same dɔ na wowɔ ma wo yere anaa wokun anaa wokun
so ɔte ma se enti sɛ ɛkɔba ne sɛ ɛɛ wohu wei na wompɛ no na wei ba na wodɔ no deɛ a ɛneɛ aware no a wankasa ɔba no a woware nankasa no ɔba no kyɛ sɛ wonni tim abaako kora ma no anaasɛ wonni tim akora po de ma wokunu no wahu ɛwɔ sɛ asewofoɔ mmienu wɔn tena ase na wɔn plane for wɔn mma no mu bɛrima asodie da osu paa wɔ aware mu because ɛyɛ wo ɛna odin ɛda akwadaa no so odin na yɛde kɔ awareɛ no mu no o yɛkɔgyina asɔre dɛm na ɛsi i do sɛ odi mr kweku ampɔfo a odi mr kweku ampɔfo no ɛto aso sa onana mo nya akora mr kweku ampɔfo nti you have to protect that marriage and protect the name. Okay.
yɛbrɛ no asante wɔn adeɛ no nti yɛbɛsrɛ sɛ asewfoɔ mmarima no sisi a na asɛ na ware bi yɛ mo mo nfa mo nyɛ nsisi yɔ ɛmaa no kɔ a ɛkyɛ sɛ ɛnibire bɔne ɔkɔ creative confusion yankasa yɛnyɛ mmaa no nyinaa mmom ba ebi mu ebi mu ɛti ɛm sɛ mede masɛm bɛsi ha me nɔma yɛ zero two

ɛne abadwafoɔ na afei eh, producers mmoa ma dwumadie no nyinaa baa so medin ɛde maame ɛsi aduwa adepa mekoe mɛhwɛ me ho yie nanso ayɛ ahwɛ ho yie na adase ne nyankopɔn yɛ adoma yɛabɛhyia meda mo ase ɛma mo mo ɛne hwɛ a ade hyeɛ